my country people now welcome back to my channel today kid wire don't come out come reveal a stalker where they always dey for a dm They beg am to be her sugar daddy and also ileba you don't come out come shade mercy eke mercilessly over mercy eke post today so Kiddwaya im come out come dey complain say people dey always enter im DM dey tell am make he be their sugar daddy and he no see am as something wey dey funny. According to him, he no dey pleased with that type of attitude. So this girl don dey stalk am since twen the year twenty twenty. She has always been in his DM since how many years now? Calculate twenty twenty, year twenty twenty and today um this year wey we dey now twenty twenty four that's how many years ago the girl still dey dey for im DM. dey disturb am so he come come out come screenshot the thing come say the girl na dey ask am say how is Erica that was twenty twenty o he no answer am she come still come again come say kid I love you so much I'm fifteen years old can you be my play dad this this one wey be say e the person send am today na twenty twenty four she come say hey na so the thing pain kid o he come come out come say what the eff does this even mean like jaim you all need to chill kid go need to manage because na him dey come out dey stone people money dey stone dollars dey tell us us say he has so much money dey fly private jet all the time so i no see the reason why be say woman dey come dey come toast am now him dey vex this boy he like attention well well and him don see person wey be say dey give am attention him don dey complain well e good for am so on to Ilebaye matter as we all know Ilebaye since she win the Big Brother Naija All Star season a lot of people dey displeased about her win they are not happy with it but everybody don move past that issue Ilebaye no gree move past the issue there's nothing wrong with Ilebaye interacting with her fans, but anytime we be say Ilebaye, make una just dey check am. Anytime she's interacting with her fans, she dey always shield other housemates and people wey no even dey send her, wey no dey find her trouble. So she can't come out, her fan can't come, can't ask her a question, say, when do you post

If you check this um im write up you go see say na for Snapchat na Elebanye take talk am and go to Mercy Eke Snapchat you go see say Mercy Eke post a new designers bag Hermes so I no see a reason why Elebanye go dey dey shade Mercy Eke that girl has never come for Elebanye since the Elebanye win that money Mercy no talk anything With all the insult wey we insult that Mercy girl, she no insult Ilebaye, she no even come for her. All the insult wey be say eh, fans insult her, mock her, say she no win the money, she no come for Ilebaye. So, I no see reason why her posting a Hermes bag go make Ilebaye dey throw shade. Ilebaye, if you wan talk to your fans, talk to your fans, leave Mercy Eke out of it. So, she come still come, the person, another of her fan come say, Praise God the star is out today Baye why do you keep doing this I hope you won't run back inside after Tuesday. The fan they try to talk say Eleba you know they always come online to come post. From what we know, Eleba even talk about inside the house say she's not a social media person. Say she not the like uh, post for IG and Twitter mainly her post na for Snapchat and na once in a while. So Yellow Bike come come reply come say hmm I'm trying my best I'm serious you will too serious and full of hey that's why I hate posting and letting you all in my life. I've always been a chilling and traveling no posting person but I'm doing this cause if my of my Baye tribe. I love my quiet my quiet

dat girl no go kill me. The truth be say from Ilevaye own perspective dat girl is rich she is not poor at all person wey be say win one twenty million dat person na multi millionaire dat person no be just millionaire na multi millionaire dem dey call dat type of person um and I believe am when she say she never touch her one twenty million her father na um politician before so I believe to say politicians dem get a lot of money so no be today say she neva spend di money it might actually be true say labour neva really touch dat one hundred and twenty million but di tin wey I no go support na di unnecessary shade of oda housemates. Make we see some reactions under dis her post wey be say she come come find trouble so one pesin come di first pesin here come say why must she post social media is not real life no time to be dealing with unnecessary social media pressure you all should leave this girl alone please the truth be say nobody hold Ile bayi o she's just interacting with her fans her fans dey ask her another thing she dey talk another thing you can talk to your fans without calling another housemate into it just because you wan shade person o ko necessary to me another person come say she said what she said and that's on period another one say e just dawn on me that the two cat generator Kiduaya bought for his restaurant cost him 120 million. It doesn't matter. Kiduaya papa na wire wire. Uh-huh. So you no expect, uh, you no fit compare Kiduaya and the 120 million wey be say Ilebaye win. The papa get money scatter, so no be today. So another person go say if you get am, you for post am you posted the designer bag on your snap too one time no be fight do you and let others do them exactly um if you have your own designers bag post if mercy eke post her own i no see reason why um she posting go mean so say she dey live fake life i no support that type of statement on that one comes the last person eke say olebaye has burner account everywhere she has blocked me and i am not even following the were Well, I no know how Ilebaye take even notice say Mesieke post em designer bag today because me um the reason why I notice am na because I dey sabi go all those em all those Big Brother Naija people page to go know wetin dey go on with dem. So for Ilebaye to fit notice say Mesieke post designer bag today today come drop this statement today, e dey very strange to me. Bae I like you but you dey do too much, I just think say you just need to mind the type of things wey be say you dey talk um you don win the money be say you don win am nobody can take it away from you but going for people wey be say no good for you no be the no be a smart move, una take care una bye.